ummiyyuuna wallaaloodhaa jira yaa wallaaloo akka dhalatee jiru ha dubbisuu hin beekne ee barreessuu hin beekne akka dhalatee jiru akkanaa jira yaa laa yaaclamuuna warra hin beekne ee laa yaaclamuuna alkitaaba warra kitaaba hin beekne tooraatti qara'uu hin beekne kanaa jira yaa garuu maal beeka illaa amaaniyyaa abijuu malee abijuu ee ee asuma taa'ee abdataaya wanni inni qabu maal wanni inni beeku abijuu qofa beekaaya nuti ilmaan rabbiiti tana abijuunsaa nahnu abnaa'ullah nuti ilmaan rabbiiti fiinxee namaati nuti qaccee namaati addunyaan tun saroota keenya ja'a wallaalaan kunillee addunyaan tunii wadala keenya fi'adhaa nu jee rabbiin

kanaa yaa manaamni isaa ka manaama kanaan taa'uu jiraa yaa manaamni inni manaamu manaama kana hajii barabbi wallaalaan leellaa manaama isaa artee laa yaalamuun kitaaba wallaalaan leen warra kitaaba hin beekne jiraa yaa illaa amaaniyyaa abdii malee abdii beektaa abdii osoo waa takka hin dalagan teessee abdachuu Osoo oyiruun qotin asheeta bareedaa naan nyaata jettee. Osoo hin dalagin gootaraan kiyyaa cufara guutama jettee. Osoo waa takka hin hojjetin barana waaniin an magaalaa geessee gurguran. Bala magaalaan ajabna jechuu jiraatti jettee. Akkanuma abijuu beektaami. Abdii qofa. warra abidii qofa beeku jira yaa abidii waminhum isaanirraa mata yahudaa kanarraa ummiyyuuna warra akka dhalatee jiru jira wallaalaa itti haquun beeku dubbisuun beeku kanaa jira hawaasa jechuun kun laa ya'lamuuna alkitaaba kitaaba tooraat hin beekan takka hin qaraan kanaa jira yaa illaa amaaniyyaa abdii malee abdii malee abdii abdii

Warra Rabbiin file addunyaa tanaaf file. Addunyaa tana hoogganaa jeen. Angoo ilaa zalaalamatti isin harkaan fuudhu. Teessani addunyaan. Wanni isin malee jiru sareedha. Je'een nuti ummata sanii. Je abjuun isaa tana jechuudha. Illaa amaaniyya abjuu malee. Wayinuhum isaan waan ta'an. ee abjuu tana abjuu abjuu tana keessatti illaa yeezunnuun sehoo malee waan taaniya itti fakkaattee je rabbiin Ee, ni sahaniya ni sahan itti fakkaattee je itti fakkaatte Nare, haqaa miti haa itti fakkaatte wa'inuhum isaa waan taane abjuu tana keessatti Ee, abdii kanatti ee abdii kanatti ta'aniin ta'an kana isatti waan taane illaa yazunnuun sehoo malee waan taane yaa sehoo ni sahaniya nuti ilmaan rabbii sisan ni sahanii nuti hawaasa filatamaa san ni sahan itti fakkaatte malee haqiiqaa miti haqiqaa miti fawaylun halaakaa jira lilladhiina isaannen yaktubuuna alkitaab barreeysan kitaaba tooraat barreeysan bi'aydiihim harka isaaniitiin barreeysan waan fedhan keeysaa guuranii kan fedhan itti galchan ee summa eeganaa yaquuluuna ni ja'an ka barreeysan saniin ee hangatti ida'an san ka barreeyse saniin ni ja'anii hanga barreeysan saniin hanga barreeysanii itti ida'an saniin maal ja'an haazaa min cindillaahi kun rabbi biraahi hi'a kunis rabbi bira ee hawaasni qoo qaba hawaasni qoo hin qabu isaan keessaa guuraniiti kun qoree qabaa keessaa baasi kun shalfa qabaa keessaa baasi kun qoonqoo nu dhoorkaa keessaa baasi jedhanii micciiratan akka ifi hin fadhaniin micciiratan jechuudha. Akkasitti haazaa min indillah jedhanii hawaasaan hawaasaan kaa hawaasa burjaajeessanii hawaasa gowwomsanii maal jedhan haazaa min indillah maaliif

ee gatii xiqqoo baradhu jedha gaaf tokko korbeessa tokko ilmoo re'ee ta karaara cifte takka gurra xixiqqaa wanni garaa xixiqqaa wanni gurra xixiqqaatu nama irree wanni maali beeladaa nama shanyii gurra xixiqqaatu jira re'ee irraa ta gurra xixiqqaa qabdu kana baktii arge Eenyu baktii kana qarshii takkaan bitaa jeen gaaf tokko nabiin. Horbeessa baktii kana haciisu. Qarshii takkaan eenyu bitaa jennaan. Yaa nabiyyi rabbi kana qarshii takkaan osoo baktiitii miti. Osoo jiraa fayyaa qabaatee qarshii takkaan hin binnu jaaliin. Maal jennaan shanyii fokkottu haa. Gosa fokkotaa nagarree horbeessa. Eh? Hagurra xiqqaasan. Hagurra xiqqaasan. Yaa nabiyyi rabbi isaa baktii kana qarshii takkaan hin biti. Osoo fayyaa'u qabaatee ruuhii qabaatee qarshii takkaan hin binnu jedhanii naanu. La duniyaa ahwanu indallaahi min haazaa jedhe. Korbeessa baktii qarshii isuma isin diddan kanarra. Addunyaatu Rabbi biratti korbeessa kanarra sablaadha. Kanarra Rabbi kanarra isaarra korbeessa kanarra korbeessa kanarra addunyaan Rabbi biratti irra sablaadha irraas xiqqaadha jeen. Gosa addunyaan maal jirti kan mana kana jirti. Akkasi fakkeessee kam korbeessa baktii sani fakkeessee kam nabi sanii gad jirtii addunyaan jechuudha. Leeshtaruu bihee ittiin jijjiirrachuufi samanan qaliila gatii xiqqoo takkaan jijjiirrachuuf yaa. maallaquma fudhatanii silaa isaan diinsan akkasii bara numa jira ol keenya keessaas numa jira bara hedduu jira bara sheeka quraanni Itoophiyaa dubbatee jennaan ee dubbatee jeen Nazaa'atan li shawaa jee shawaa shawa dubbate Itoophiyaa keessa. Sheekha isaa quraanni kun wanuma maali quraanni kun biqilee Oromiyaa kana hin dubbatu kuduraa keenya kana hin dubbatu ni dubbata maalfa dubbata hashara fa'aa dubbata akkaminnaan fa'aa hashara fanaadaa jee. Akkasi dhiirtii maallaqa fudhattee bararre. Akkas jeera. Laal yaa buleessa. Gaafa inni haxeenaan bu'anuu bira hin jira jee sheekhi bira. Kitaaba biroo gizee buuquman qabu garuu sheekha kiyya. Gaafa inni haxeenaan bira irra bu'anuu achiin bira jira jee sheekha kiyya. Beeki kee sheekii irra quraanni bu'a jechuu isaati. Quraanni Muhammad irratti immoo sallallahu alaihi wasallam. Muhammad qofaa mi waayii sheekii irra bu'a jechuuf deemaa bara. Ani jeetaan quban qabu garuu gaafa inni haatee inni irra bu'u wallaahi achiin bira jira. Akkana waan jira gartee ba kana nyaatan jechuun madaba godhatanii diina kanaan nyaatan jechuun. Yahudii irraa baratan.

Kuni ka harka isaaniitiin barreessan san baananii ka harka isaaniitiin barreessan baananii haazaa kun min indillaahi rabbi biraa dhufe hee jedhan. Liyashtaruu bihii ittiin jijjiirrachuuf yaa samanan qaliilaa gatii xiqqoo addunyaa tan gatii xiqqoodhaan jijjiirrachuuf yaa fawaylun lahum halaakaa isaanii jira mimmaa katabata aydiihim waan harki isaanii barreessise san sanii jecha qixaaxaa isaanii jira taakka wawaylun lahum ammallee qixaaxaa isaanii jira mimmaa yaksibuun waan carraaqan kana keessattis ijibbaata godhanii waan kana lagarre tattaaffii godhanii aayata rabbii miliisanii dhoysanii wahuma dalaguma kana dhiheessuu irrattu Dalaguma kana irratti dhiheessuu keessattuu halaakaa isaanii jira. Katabuu sanii fi dilii dalaguu kana keessattis. Katabuu waan biraa, dilii waan kanaatis waan biraa. Lama taate jechuudha. Dachaa lama jechuudha. Wawayilun lahum halaakaa isaanii jira. Mimmaa yaksibu waan carraaqan keessatti. Waan hojjetan keessattis halaakaa isaanii jira. Hayaa. waqaaluu ni ja'an huna laal akkas yoo quraanni isaanii imma wal keessa maxaalluudha wal keessa laaqama jechuudha wal keessa laaqama jechuudha kun baramaarri abaluu katabe kunis baramaarri abaluu katabe sheenni dhufu cufa waachi de'eetu waan rabusee libaanota irra busee kuta jechuudha Amma dhibba tokko tokkos waan haarawa itti galchee kuta jechuudha. Amma dhibba tokko booda tokkos waan haarawa. Maali waan haarawa gaa mootummaan heera duraanii san jijjiiree hin ashaashaalu nyaachuuf uummata qabachuuf akkasii akkasii wani rabbii akkas hin taatu. Wani rabbii mootummaan waan duraanii san wani jijjiiruuf Zaalima ka duraanii san zaalima ture akkasimi ni miidhe hawaasa. Xiqqoo ni tolchaaf ni ashaashaalaaf. Hawaasa kana akkasimi bakka durirraa gooroo irratti ol baasa. Hogguu sana hawaasa ni rakkata akkasimi akkasimi. Laakiin wanni rabbi yoom nama miiti. Yoom nama miiti ashaashaalan. Yoom nama miiti nama miitu. Kan nama miidhu eenyu ta'e jechuun sheeka san ta'e jechuun mala. akkasitti ka dhufu cufa wayitti galcha ama dhibba cufa tokko wayitti galcha jechuudha kabara maarree katabame kabara maarree katabame jechuu isaan bira jira amma wanni kana jirti ee keenya bara hin katabamne keenya ni bu'e malee hin katabamne kitaaba islaamaa ni katabame jechuu dhageessee takkaati

guyyaan kabaja yoo jiraate silaa guyyaa quraanni bu'uu bar silaa kabajamu silaa guyyaan islaamni wali bahee kabaju silaa jiraate an silaa guyyaa kabajan iida godhinaan jaani hin jirtu malee silaa inni terfii sadiimaa middi fixrii fi adahaa fi jimmataami silaa iida biroo silaa jiraate moo silaa guyyaa quraanni bu'ee bar kabajinaa bar

Kan namni katabu miti. Kachii bu'e malee. Waqaaluu ni ja'an jarri kun. Laagga amma jarri kun sodaatu beektee namni jiidhe ja'an rooban sodaatu ja'an. Waqaaluu ni ja'an lan tamassana naaru. Ibiddi nun tuyxuya. Inuma ibiddi nun tuyxu. Abadan ee laniin tuni abadan ibiddi nun tuyxu jechuudha. Inuma ibiddi nun tuyxuya. Illaa ayyaaman ma'aduudaat guyyaalee lakkaawamaa ta'e tokko malee. Guyyaalee lakkaa'ama. Guyyaa afurtama. Hanga Muusaa gaasuu xuuru seenaa dhaqe. Kitaaba fiduu deeme san isa duubaa dibicha gabbarreeya. Dogongorree guyyaa afurtameen san. Akkasitti dibicha gabbarree badiin teenya badii guyyaa afurtamiitiya. Malee hangas malee hin qixaaxamnu ibiddi hin xuyxuya. Qul jiin attakastumni godhattanii

Ahaddii isaan guutuu ahaddii isaa rabbiin hin diiguu yaa isiniif guutaa eeggadha ahaddii sana. Ee am taquuluuna moo ni jettan alallaahi rabbi irratti jechaa jirtanii maa laa ta'lamuun waan hin beeyne waan hin beeyne akkanuma sehaa ee akkanuma qiyaasaan waan hin beeyne. ee akka namatti ifumaaf ee ee ja'achu jirtanii waan hin beeyne ee am taquuluuna moo ni jettan alallaahi rabbi irratti maa laa ta'lamuun waan hin beeyne jettanii hiya yoo ka rabbi ahaddii sini teese sini seene tee ahaddii sana isiniif guutaaya rabbi ahaddiin diiguu moo rabbi irratti waan hin beeyne jechaa jirtanii hiya waan hin beeyne waan hin beeyne ka ee sihaa sihaa yoo taatu haa taatu ee waan akkasii jechaa jirtani gaaf tokko bar nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam gurbaa yahudaa tokko wajji walitti dhufee bar nagayaaf rahman rabbi irratti haa jiraatu akki jeen ee man asxaabuun naari jeen warri ibiddaa hin jennaan warri ibiddaa nuti guyyaa afurtam seenneeti akkasi guyyaa afurtam booda bootaa isinii gad lakkifnaa muhammad nabii keenya jedha sallallahu alaihi wasallam guyyaa afurtam badii qabnaa guyyaa afurtam teenyee baanee San booda ibiddi keeysanii jeeni bar. Hoggusan nabiin iksa'uu fi haa jeeni bar. Keeysa ol kutaa jeeni sen warra keeysa jiraatu. Teesan lamaa jettani jee warra keeysa jiraatu bar isini jeeni nabiin. Akkas jeeni guyyaa afurtam qixaale. Waqaaluu ni jaallan tamassana naaru ibiddi nun tuyxu. Inuma aba inuma ibiddi nun tuyxu.

Ibiddatti ni waadama. Ni waadamaa mi tolchee seena. Tolchee seena. Man kasaba namni carraaqee sayyi'atan hamtuu carraaqe. Akka rabbi waa namaa himu beeku jiru. Isi weeyyeen seete. Eh? Balaa ee ni seena ibidda. Eh? Ni seenaa mitti cilaawa. Man kasaba namni carraaqee sayyi'atan, hamtuu carraaqee, wa ahaaxat bihi itti marsite, khaxii'atuhu diliin isaa itti marsite. Akka keessanii kun. Gartee amma? Ka diliin isaa itti marsite ni seenaa. Fa'ulaa'ika kuni ashaabun naari warra ibiddaatii akkanaa kun. Hum fiihaa isaan achi keessatti khaaliduuna dawaamuudhaaya. Gahomadha. Ka dilii dalagee, hamtuu dalagee diliin isaa itti marsite. Bitaa mirgaan, duraa duubaan. Gartee? Ee, ee, kuni warra ibiddaati keessa dawamaa. Laal, rabbi bar taariida jedhanii kana taariida. Akka cina galchanii karaa naannawaatii waa siimu.

Warreen fira keessan tahan tiis tola oolaa jennee ee wal yataamaa yataamatti fira oo- toolaa- oolaa jennee wal masaakiinii ee hiyyeessatti tola oolaa jennee waquuluu ja'a linnaasi ilma namaatiin ja'a husnaa toltuma ja'aaya toltu arraatuma kheyriidhaa namaan jaaya ee jenneen wa aqiimu salaata salaata dhaabaa jenneen wa aatu zakaata zakaa kannadhaa jenneen ee akkasitti itti dhaamne ee akkasitti ahaddiirraa qabne mee yaadadhuuyaa summa eeganaa tawallaytuum eeganaa garagaltan isin ahaddii teenya san irraa garagaltan laalama waan abbootii godhansani ilmaaniin waqasu jira si galeemma eeg takkumaa bara takkuma akka waan abbootii san irra hin deebineef gartee waan abbaan isaanii dalage san akka irra hin deebineef ni beeka jara kana beekaa bara rabbiin ni beeka jara kana beeka summa eeganaa tawallaytum ahaddii tiyya sanirraa garagaltan ee abbootiin teessan garagale jechumaa warra maanansa ee illaa qaliilan minkum ee ee nagarree nama xiqqoo isinirraa tahe malee Cufti keessan ahaddii teessan jitenirraa garagaltan. Wa antum haala isin mu'riduuna hin agarree didoo taataniin. Ahaddii teenya san didoo taataniin. Ee tawalleeytumiin garagaluu jechuudha. Mm. Qaamaan garagaluu jechuudha. Qaamaan. Mu'riduunuun immoo qalbi keessaan garagaluu jechuudha ma'anaan isaa. Mm. Hogguu bakka adda addaa ta'e hiikuma tokko qaba. Hogguu kan walitti dhufe immoo tawalleettumiin garagalu jechuudha. Qaamaan garagalu waan san didanii. Mu'ridinuun immoo keessaan garagalu jechuudha. Maanaan isaa. Wa antum haala isin mu'riduuna garagaloo taatanii yoo didoo taatanii. Ee mee waan balleessisan san yaadadhaa yaa. Balleessaa duraanii san yaadadha. Ee san irra deebifachuudhaaf har'allee harka lafa rigachaa jirtan. Ta abbootii teessanii san irra deebi'uudhaaf ee akkasitti ee irra deebi'uudhaaf hajeellaa qabdaniya. Wa'iz waytaa akaznaa qabne yaadadha ammallee miisaaqakum ahaddii isinirraa qabne. laa tasfikuu laa tasfikuuna hin dhangalaasinaa jenne dimaa'akum dhiiga walii keeysanii hin dhangalaasinaa isin hin jenne walaa tukhrijuu hin baasinaa anfusakum gariin keeysan garii min diyaarikum ganda keeysanirraa wal hin godaansisinaa isin hin jenne ahaddii isin hin qabne gariin keeysan ee dhiiga gariidhaa gadi hin naqinaa

yaa jiran ee haa ulaa ijeellaa ee laalamma waan balleessaa isaaniitti himuu deemanii summa eeganaa antum isin haa ulaa yaa jiran taqtuluuna anfusakum ka hin agarree gariin keessan garii ajjeesu ee gariin agariin ajjeesinan jenneni deebitanii gariin keessan garii ajjeese watukhrijuuna baaftan fariiqan murni isinirraa minkum isinirraa ta'e ee murna kaan min diyaarihim ee ganda isaaniitti irraa baasan murni tokko ka isinirraa ta'e ka garee isaan hedduu ka gareen isaa hedduu ka ka lammiin isaa hedduu murna kaan ganda irraa baase tadaaharuuna caleeyhim irratti wal gargaartan Gareen takka garee takka wal gargaartanii lammii takka biyya irraa baasuu irra wal gargaartanii guuza walii taatanii takka baaftan hin jiru kan wal dha'uun ee ee summa antum eeganaa isin haa ulaa yaa jarana taqtuluunaa ni ajjeeftan anfusakum gariin keessan gariidha ajjeese bakka isin keenya isan hin teenye sossootan achirraa

kan hin agarree biyyarraa godaansisan san irratti wal gargaartan bil ismi diliidhaan irra wal gargaartan diliidhaan ee nama tokko irratti wal tahuun dili moo dili miti diliidhaan irra wal gargaartan wal cudwaani xilaatummaan irra wal gargaartan ee Akkasii ganda isaanii keessanii ganda keessaa ganda isaanii keessaa yaaftan. Dhiini ganna quunsan hin oolle. Ee dubbii teenya nagarree hojiirran oolchine akkasii waan san kitaaba kiyya irraan tarkaanfattan amma dura jecha kiyya ahaddiitii diidan. Ee wa'ii yaatuukum yoo isinit dhufan warrummaan isin biyyarraa godaansistan kun warrummaan isin agarree hin agarre lola ganda isaanii dheexanii giggireessan ganda isaanii dheexanii biyyarraa baaftan kun usaaraa booji'amanii yoo isinit dhufan ee wataaddarri keessan jaruma silaa biyyarraa baaftan kana wataaddarri keessan booji'ee yoo isinif fide tufaaduuhum mata bita irraa fudhattaniya mata bita irraa fudhattan mata bita irraa fudhattanii gallakkiftan ee amma laal booji'aniimi booji'amaa kana yoo dhufee jarri firaa dhufee gurbaa keenya nuu kannii maallaqaan ganaa ni kafalle yoo jedhan ka boojitan kana kannitanii maallaqa irraa fudhattaniya maallaqa irraa fudhattan wahuwa haalaa muharramun alaykum dhorkaa isin irratti ta'ee jiru ikhraajuhum biyyaa baasuun sanuu kan isin irratti dhorkaa ta'ee jiru qoy biyyarraan baasinaa ajee labbii lafan kanye biyyarraa baasuun sanuu wayi heera diliidhaami ka asitti dilii dalaganii hogguu jarri kun cinqatee harka isaanii galee firri jala dhufee Tawraati bar tawraat bar booji'amaa maallaqa irraa fudhadhaa gad lakkisaa je'e ja'aniiti tawraati daleeyna ja'anii bakka maallaqaa kanatti booji'amaa gad lakkisanii maallaqa fudhatan bar tawraati akkana ja'aa ja'an. Baasuu sanis tawraatummaan hin dhorkine eh kamii dura kam dhorke dura sira baasuu bakka baasuu sanitti hin dhorkamne Bakka immoo booji'amanii booji'amaa jala dhufanii maallaqa fudhatan san tooraati daleeynaa ja'an. Kamii dura silaa? Silaa baasuu dhabuu saniitu duraami silaa? Baasuu san biyyarraa baasaniiti hogguu inni cinqatee isaan jala lafadhee booji'anii funyootti dhawanii gizee fidan.

Eh? duba garii itti amantanii tooraat kan bakka qonqoo kana itti amanan garteema bakka laaffisoo qabu kana ee bara kitaabuma rabbii jee bara jee bara jaanii itti dalagan Eh? bakka faayidaa isaanii qabu immoo dachii qabachuu deemaniimas bakka saaminsaa dachii qabachuu biyyarraa ari'anii eh, ganda namaa tokko fudhachuun san nama saamuun san bakka sanitti mee tooraat hin dubbanne isaan biratti

ee wayooma alqiyaamati guyyaa qiyaamaa yuradduuna ni deeffaman ilaa ashaddi alcazaabi gama irra jabaa azaabaatti deeffaman galteema bakka faayidaatti itti dalagan itti dalagan bar akkasuma bar jarri bar ammallee bar akkas siree irraa hin kufe jaan bar dhaqee siree irraa hin kufe jaan Sereera ee. Hangana kafali jeetuma risita muraafi bara. Bara risitaa si murama. Ha? Ka'ama tokko narra jiraaya. Laal nin xuuxee. Nin xuxxuuxee ama tokko. Ha? Ama tokko nin xuxxuuxee sireera isin qubee. Kasi risita si muraa bara. Muratti. Ka'ama lamaa feete ama sadii. Ka'ama sadii feetus. Ka'ama lamaa feetus. Kitaaba rabbii bara wanni godhatanii. Maal jedhaniin itti? Etem kaardii. Etem kaardii beektaa? Ka itti naqanii maallaqa namaa baasan. Kitaaba isaan etem kaardii godhatan. Viizaa kaardii jedhanii ka itti naqxee maallaqa sii baasuun harre. Isaan godhatan kitaaba isaan. Itti aloolatan kitaaba. Kitaabni bar kitaabni boo addunyaa sii bitaa. Aakhira sii bitaa bar. Addunyaa aakhira itti milkooytaa bar. Kitaabaan akkamitti addunyaa barbaaddaa'u? Kitaabni bar addunyaan barbaaduu irra guddaa bar. Addunyaa kitaabaan hin barbaadini hoo. Addunyaa rabbiin ibsii qabee jira hoo. Akkasiimi? Ibsii qabee jira addunyaa. Akkasiimi? Garuu immoo barakaa harkatte. Waloo anna ahlul quraa amanuu wattaqaw lafataxna alehim barakaatin ee barakaa harkatta khayrii harkatta tasgabbiin harkatta. Akkasiimi? Xiqqoo san amanfattee nyaatta. Asitti isin milkooyta akhiratti isin milkooysa. Malee kitaabni bar kitaabni addunyaan barbaadu irra guddaa bar inni guddaa. Laal isaan akkana dalagan duba. Gartee amma famaa jazaa'u galanni man yaf'alu zaalika nama akkana dalagu minkum isinirra akkana dalagu. Ka kitaaba bakka dhibba sharafu. gartee kitaaba garii dhoysee garii as baasu Eh? gartee galanni isa kanaa maaliya isinirraa namni kana dalagu minkum jeelaa isinirraa cufaa miti beeka illaa khizyun fil hayaati duniyaa yoo addunyaatti xiqqaatu ta'e malee galanni isaa saphlina Yoo ta'e malee addunyaa irratti. Eh? Sablina. Addunyaa irratti sablachuun ni beektaa? Qalbiin si goggoydee, imaana dhabdee, ejjaa deddeemaa taatee jiraachuu. Xiqqeenyi kanaa waliin jiru barate. Xiqqeenyi addunyaa maallaqa si dhorku miti beekaa. Xiqqeenyi addunyaa fooqiin qabdu makiinaan qabdu jechuudha miti. Haa. Xiqqeenyi addunyaa qalbiin si goggoytee. Eh? Bakka taatu fitan taana cufa dhaabbattu. Achi oolta. Jallaaba sheerii bakka qalbiin si goggooytee hinaaffaan si keessa duutee qorqonni amantiidhaa si keessa fudhatee rabbiin bakka feete ejjitee ooluu san xiqqeenya ma xiqqeenya ma xiqqeenya akkatti akka nin xiqqeessaa yaa.

Ammaa ta'amaluuna waan isin dalaydan dagataa waan taaneeti. Hafarsaa yaa! Hafarsaa! Eh? Eessa dhayxa rabbi biraa biyya biyya jijjiirrattamu. Baasaboortii baafattee biyya biraa deemtamu. Eh? Maaksii uffattee fuula irraa jijjiirrattamu. Eh? Eessa irraa dhayxa rabbi? Eh? Dagataa miti garuu immoo qaaxaroodhaan nama qaba.

Qalamuma ati katabu jirtu kana viidiyoo si waraabu jira. Qalama ati katabu jirtu. Namtittii fi zaniituma namtittii takka daleedu teeti. Maal feete? Ishi, ishi, ishi siin jette kun. Ambaasaaddara meeti? Asi fuudhani ambaasaaddara meechi si geessanii mi? Ati ambaasaaddara kaadimni hin jiru. Daleeduun hin jirtu tagidee achi dheettee waan ati feetu. Si dheessu hin jirtu? Tanumaa pilaastera xiqqaa tokko makaddaa kee jalatti kaayee bira biraa kuta. Olii biyya san dheexee waan ati dalaydu cuma asumaa si qooqoon waan ati jettu. Gurbaan eegachi eegeessinee garagalee maallaqa keenya nyaatee maal abbaa isaa nu godhu jira. Akkasii akkasii miti. Nu ganee jira nu ganne. Qalama sii kan itti. qalama bi- hin bitu alla alla qalama akka bitattaa qaanyiidha qalama sii kanna kabajaati ati kabajuma seeta waa cufaa si waraabu jira gidaarri kun cufa kaameera si waraabu jira namaa hojjala baata arraboo duba rabbi oo rabbi akkamitti dagbata Eh, addunyaa tana bar namni akkana wanni bulchu jiru sukuritiin bulchu jira bar waan biitii sun itti oolte qooqawan haramaayaa waan itti oolte qooqawan Akkasii bar takka takka quba qaban. Ameerikaa waan Itoophiyaan irratti oolte quba qabu. Inumaa'u isaas irra quba qabaa waate kaas jiru kanarra. Akkana hooggananii addunyaa bulchu jiranii bar. Haaf dhuufuun tokko yoo dhuufamtee sirraa achi sagaleen si dhageeffamti. Laa gartee dhuufu moo ni jeeqifatee gubbaan baate moo jalaan baate namni nuu bar namni waa inni dalage moo yaabboleesso laa hawla walaa quwwata illaa ni ajaa'ibdaa akkas duba rabbi maal dagatee ati rabbi kiraaman kaatimiin innis quban qabu wamallaahu bigaafilin ulaa'ika ummanni kun warri amma dubbanne kun alladhiina ishtarau alhayaata addunyaa warra hin agarree addunyaa jijjiirratee yaa bil aakhira aakhiraadhaan warra aakhiraachi kannee addunyaa fudhatee yaa daldalli isaanii maali daldalli isaan daldalan maali aakhiraa dabarsanii kannanii addunyaa fudhatan haqa dabarsanii kannanii kijjiba fudhatan

birrusuli ergamoota oofnee'a ergamoota oof muusaa booda ergamaa kum tokko erge rabbiin muusaa fi isaa yudduu amata meeqa amata kum tokko amata kum tokko kana keessa nabii meeqa erge nabii kum tokko erge rabbiin nabii kum tokko erge waqaffeeynaa ni oofne min ba'adihii muusa boodaan ni oofnee'a birrusuli ergamoota oofnee'a

Ballummaa katti dhalate kaa. Hawaasa keessa kan ballaa wallaanuu jiraame nama guyyaa keessaa ijaa baqe kan wallaanuu jiraame ka isa immoo nama itti dhalate ballaa katti dhalatee wallaana jechuudha. Ka duraan jiru ka biira duraan jiru caalee moo hin caalle? Akkas jechuudha. Du'aa faa kaasuu. Kana isaadhaaf ragaa mul'ataadha kan hin eefiyaa. Ragaa mul'ataa.

Maaliif? Gurbaa akkana bar dardaraa basharan sawiyyaa jee bar. Dardaraa mallaan guutuu kan ka areeda hin qabne afkarroo xiqqoo qabu kan diimaa mucaa bareedaa kan kanatti erge rabbiin. Amma mucaan kun as seenee yoo ba'e namni maal ja'a? Moo namni rabbii waan jiru hin jiru? Isii keessi kophaa girdoo godhattee teessu sanuu. Kanaafuu daftee natti ol hin seenin. Raamaan itti isin maqafanaan qaala inni

akkamitti kana kana malee ilmoon isaa dhufte jennaan qaala kadhaaliki jedhanii bar egaa ilmoon bara kana malamaan dhalachuu jirti yaa zamana ilmoo naawla rabbi rahmatan haa godhu amma bar dhibbi yoo garaa godhate saddeettam haraamin garaa godhatee beeka